וועלט זאגט א ווערטל, אז איינער איז אמאל צוגעגאנגען צו איינעם, איך וויל דיר פרעגן א שאלה, ווען א בעל עגלה געבט א שמייס פאר א פערד, און די פערד הייבט אן צו לויפן, פארוואס לויפט דער פערד? ווייל ער פארשטייט וואס די בעל עגלה וויל און מילא לויפט ער שנעלער? אדער פשוט ער לויפט אוועק פון דעם בייטש, ער לויפט אוועק פונעם שטעקן? שמייכלט יענעס די געב א קוק. איך בין קיינמאל נישט געווען קיין בעל עגלה, דאס איז נישט וואס איך טו פאר אן ארבעט. זאגט ער, איך פרעג דיך נישט אלס בעל עגלה, איך פרעג דיך אלס פערד. רבי ירוחם זכרונו לברכה, דער גרויסער מיר און משגיח, א באקאנטער משגיח, אויפגעשטעלט טויזנטער תלמידים, זיי האבן געפארן אויף אפריע א שטעטל זיך אפרוען אביסל, ווען די בעל בתים האבן געהערט אז די גרויסע משגיח איז דא, מ'קומען צו לויפן, רבי ירח מאיר איר מוזט אונז געבן א דרשה! רבי ירח מאיר האט נישט געקענט אפזאגן, ער איז געקומען, און ער האט געזאגט ער גייט געבן א דרשה פיר אזייגער נאכמיטאג. אזוי ווי עס איז ארויס די קול אין שטעטל, זענען צוזאם געלאפן אנשים נשים וטף, א נאדל האט מען נישט געקענט אריינלייגן, רבי ירח'ן הייבט אן צו רעדן, און פֿינף מינוט שפּעטער, נישט געבליבן קיין זכר. אַ פּאָר אַלטע מענטשן, וואָס האָבן נישט געקענט גענוג שנעל לויפֿן, זענען נאָך געבליבן. סוף, נאָך דער דרשה, קומט איינער צו צו אים, איר גיט אַזאַ שאַרפֿע דרשה, איר מיינט ס'אַ ישיבֿה בחורין? יאָרן שפּעטער האָט ער בירוכן גערעדט פֿון די עפּיסאָד, און ער זאָגט, איך פֿאַרשטיי נישט, פֿאַר וואָס בײַ מיר אין ישיבֿה קומט מען צו לויפֿן, מע שטופּט זיך צו הערן מײַנע דרשות, און דאָ זענען זיי אַוועקגעלאָפֿן, ס'איז זיי נישט געווען אינטערעסאַנט, זיי האָבן געפֿילט, ס'איז צו שאַרף. האָט ער געזאָגט אַ מוראדיקער משל. ס'איז געווען אמאל איינער וואס האט געוואוינט אין א דריטע וועלט מדינה, קיינמאל נישט געזען קיין פערד און וואגן, ווי היום ער פארט ארויס צו א גרויסע שטאט און ער זעהט א שרעקליכע מחזה, א מין בעל חי ער האט אין זיין לעבן נישט געזען, די אונטערשטע חלק פון די בעל חי איז פיר פיס, אבער די אויבערשטע חלק איז דא א קאפ, א נארמאלע קאפ פון א מענטש. ער האט געטראכט איך מוז דאס זעהן, ער האט זיך געהאלטן א שטיקל דיסטענס פון די שרעקליכע בעל חי, נאך א שעה זעהט ער ווי א מענטש גייט אראפ פון א פערד, ער האט געמיינט א גאנצע צייט ס'איז א מענטש מיט א פערד, ס'איז איין זאך, ס'איז איין מין בעל חי, ער איז געוואר געווארן ס'איז א מענטש און א פערד. זאגט ר' ירוחם, ביי מיר אין ישיבה ווייסט מען שוין ווען איך רעד שארף, רעד איך שארף צו די מענטש, די מענטש איז הייליג, א נשמה קדושה, כ'רעד דיך צו די פערד וואס איז דא דארטן, די חלק הבהמי, די יצר הרע וואס גייט מיט מיט די מענטש. אין שטעטל בה זייען אויף די פערד מיט די מענטש איין זאך, ממילא ווען מ'רעדט שארף, פילן זיי מ'רעדט שארף צו אים. כ'רעד דיך נישט צו דיר, כ'רעד דיך אלס פערד. דער מענטש האט דאך מיט זיך א בהמה. טייערע אידן, אמאל ווערט מען אזוי אפענדעד, מ'פילט, מ'רעדט אזוי שארף. ס'אזוי געפערליך, איך קען מיך נישט קאנטראלן, איך מוז לייגן א פילטער, ס'קוקט אויס כ'האב נישט וואס טון מיט די צייט, רבי דו ביסט הייליג, דו האסט דאך מיט דיר א פערד, צו די פערד רעדט מיר, לאמיר געדענקן טייערע אידן, אונז זעמיר הייליג, אונז האבן א בהמה וואס גייט מיט מיט אונז, אונז דארף מען אכטונג געבן, לאמיר זיך מחזק זיין, געדענקן די כוחות וואס אונז האמיר, די הצהרה איז זייער זייער שטארק, אבער אונז זעמיר אסאך אסאך שטערקער ווי אים,